La Marineto, un bravo fenno, un fenno de Fisenzo, alavetz qu'en Diu quicòm pas di gust ne dotava, totis i aurion donat lo bon Diu sen confession. E contava un istuèro, lo sèra lavelhado, completament abracadabranto, e que tot lo monde s'estremicion amb de frissons de l'esquino quand anavon se colcar. Un ser disió Marinetto, Fa deus ans belauè, mon fraire debió venir ajudar lo Julou per dar-ió lo prat de dar l'ostal. I diéro al Julou, Poion manjar l'apollo russo, aquelo de la fèira, que demà mon fraire serà aquí per dinar. Eh be, oh, respondèt lo judeu qu'èra pas contrari a andèr, vagoniz hètge, oh. Dal còp, vei al polaier, t'agafi aquere galino qu'èra quilhada sus un anachocador, amb un bocí de boès te foti un còt sul copet per l'estorbir e me la foti sul braç. E dins la cosina, lo bèc baishat, ti plumo lo dejós del cap, Coma cal, eh? E un còp de cotèl per entalhar la pèl, jo faig un bròf entalho, e ti fasi colar lo sang dins una assieta. E le Julo crida, Que be! As pas mis de cansalada dins la sanqueta, te valisi, si i a pas de cansalada dins la sanqueta val pas res. Oh, prenguèt un bocinòt de cansalada e lo gilou, le coupèt pichon pichon e le posèt dins la sanqueta. La pouleta sus mon braç avió de convulsions. Èra pas pro estorbida, eh? Mas aquò es pas tròp agreable, eh? E tot d'un còp, una votz de fantòma. die't, l'amor se'n va coma se'n ve. Fagueren un saut, le julho ère blanc com un linçòl. La Marie de la Courtillo, la brucha del vilatge, avió vist la pòrta debèrta amb la lum, amb la lum, ère dintrado. Vesi que de rengo, me'n bèu, dièt l'abruço, continuatz vòstre assassinat tranquilo, e se'n va. Amb lo judo foguèrem petrifiats. Se lève mon òme, tampo la pòrta e tiro lo forolh. La mòrt se'n va coma se'n ve. Mès que vòl dire aquò? Vòl pas rediure, es un encolarriò! Pogeren lo colcà, mas que l'istòria non tà furà avrai. Miègjora pèirem pas engaire endormits, la mòrt se'n va coma se'n ve. E dins la nèit entendi un bruch dins la cosina. M'asseiti sul lèit, me que i a? Lo Julon dormissió com un omissari dabèrt los escaliers e que vesi dins la cosina la galina Que, que avió ieu penjado a un claver ambe los pats atacados amb un bocí de ficèl, èro entren de bolegar los aules coma si volió s'envolar! Cridèri al Julò, e quand vesèt aquò, mon òme, foguèt espantat, montèt sus una cadièra per despenjar la pola, qu'èro pas mòrta, e tanplan èro plagalharda! Son cap ero pas plumat, e pas uno traço de sang. Avent espepissat lo dejus de son cap, pas uno plumo ne mancabo, e pas d'un talho sus la pel. Macarel. Aquò te, te fa paur, eh? Me, m'as vist la sanhar tu, Julon? Me, bien tàs, e òc! T'ai vist, lo sang colavo, quand, quand, quand, quand foteri la cansalada. Es un còp de la brush, aquò. Bèi bese dins lo gardeminjar, santa Vierja! I aviá una sanqueta, a me la cançalava, eh? E una brava sanqueta, l'assieta èra plena! Tot aquò es verdarier. Vos lo juri sur la tèsta de ma maire. Aquelo brucho nos a emmascat, dièt Dulon. Ei plafat de tirar lo forolh. Siem pas porós, eh, totis dos, me fa parés, de còp coma quò te foten la cagagna. Avem pas poscut nos rendormir. Del còp, lo lendemà la galina retornèt dins lo polaier e la senheta la ven jetar als escobilhons. E mon fraire? mangèc un bocí de cambajou, jamai volguèri nos creire, a dit a tot le monde que avion volgut, avion pas volgut i faire manjar la pola grassa e que avion racontat una sorneta d'en portoquè. Ò! Me encara vos lo disié sur la testa de ma maire que la galina l'ei sagnada. La poula rossa l'an jamai manjada e moridec d'indigestus cinq ans apei, aquela poula. E e aquel istuèro, la Marinèto la racontèt de centanas de còp, a me fòrce conviccion, se ves jo qu'i em mentission pas. Taplà, dins los vilatges a l'entorn, totòm la coneission. E l'Abruço jamai ne volèt ne'n parlar. Mes la gent dins lo cantó èron segur qu'aquelo marit de la Curtillo avió de malefiços terribles e qu'alió pas i cercar de piusas, eh? Eh! Eh! Es la vida, aquò. I a de causas que coneishem pas. Se'n cal melfisar. Los poders del diable qu'an t'agafar nimporte quand! La Marineta e le Judú moridèra tanben, tranquillament, hè, i a lo, i a lontan. Ma Miquèl, un cosí, un vièlh de presque cint ans, un jorn m'expliquèt l'afar. Èra jove a l'epòca, amb un autre avión vist la Brucho faire, faire pau al Judú e a la Marineta. S'èron amagats e dins la nèit Avion debèrt la pòrta, lo forolh que la tampava èra facil de far glissar amb un bocí de fil de fèr. Avion raubat una pula rossa dins lo vilatge, plan vivent, eh? E l'avion escambiada amb era mòrt, sin bruch, eh? E s'èron salvat en refermant lo forolh amb lo bocí de fil de fèr. Òh! Era Es coma aquò. Foguèri un pauc decebut quand me le dièt. Mès coma aquò, de de brava gent coma lo Zulu e Marinetto, sincèrs, onèstes, te fan prendre de vesir per de lantèrnos e te fan crere que i a de causo paranormalo. Coma fan lo ritu, eh? Ah, ça que la! Los fake news son pas nascudos de ièr, eh? N'i a lo pla avant l'internet.